Ogundi murundi omureebi wa Modern Television Mukasheeshe Karungi Kaka naakutangirira kandi naakwakiira iwe orikukuratira puroguraamu za Modern Television kandi n'orikwehayo okugira ngu obaase kuba nooreeba opuroguraamu zoona oku zirikuba nizigyenda. Kandi nka buriijo nk'oku turikukimanyira kya rimwe izooba rya Sande aha Modern Television ku turikuba twineho puroguraamu eya Tumuhimbise kandi egyo puroguraamu Ei turikuba nitukureetera Ekigambo ninga shi Engiri ya Yesu Kristo, ei turikuba nitubaganaho aha Kigambo kye, na n'okuba nibigyenda byona omu kubaho kwa Ruhanga. Izooba n'erya Sande, kandi omu kasheshe nk'aka, omuheereza waawe nka buriijo, Dickson A.K. Niinye ndikuba nkwine omu shaaha nk'egi. Mbwenu munywani wangye iwe ori okwo owaataireho modern television, ninga obaase kuba waashutamire omu ntebe yaawe omu kasheeshe aka, ninga shi omwanya gwona ogu oriho omu shaaha nk'ezi, aha modern television, okugira ngu obaase kuba noohurikiza ninga shi nooreeba modern television ahabwa Sande egi, ahabirikuza, aha mesegi erikuza kukuheebwa omu kasheeshe nkaaka, ninga shi erikuza kukureetebwa. Aha nimbanza nokusiima abatebekanisa boona aha Murda Televishoni kandi ninkusiima naiwe obundi orikuba notukuratira okubaasa kuhuurira ninga shi okureeba puroguraamu zaitu. Nabaheereza bataahi bangye kandi abari abakukirayo kuheereza aha obundi obwiire obwa Sande omu kasheshe nkaaka akomurundo aharimu emirundi obundi ei etarikuhika aha kandi nituba twine abaheereza abatari nabamwe nabamwe. Mbwenu nitugira ngu Mukama abuhereze omugisha obundi boona abarikuba ba nibahika aha Modern Television okugira ngu babaase kubagana naiwe orikuba ori okwo mureeba Modern Television aha butumwa burungi obwa Yesu Kristo nka Mukama waitu kandi weena itwe twena abarikwikiriza ou turikukuratira kandi tukaramya tukahimbiza. Mbwenu omu kwirata, omukizi iwe munywani wangye, iwe ori okwo owaataireho Modern Television ninga oriyo nooreeba, tubaase kushaba hamwe then tugumizemu n'obutumwa obundi obu naakureetera ahabw'eizooba eri kandi obu ndikwenda ngu tubaganeho nyowe naiwe. Mukama Ruhanga Taata ninkusiima kandi ninkwebaza ahakuba ori mukuru kandi ori muhango. Webare ahabw'okutubaasisa. Kandi okugira ngu tubaase kuhika omu shaaha nk'ezi ez'akasheeshe aka, Mukama, nitusiima eiziina ryawe, obundi titurikwehinduza kugira ngu ninka amaani gaitu, ninga okuhikiirira kwaitu, ninga okumanya kwaitu, ninga okwetegyereza kwaitu, okugira ngu tubeho nk'omu shaaha nk'egi, kwonka Mukama Ruhanga Taata n'ahabw'embabazi zaawe. Mukama Taata mbwenu ninkusiimira na n'aha rw'ogu omureebi wa Modern Television, weena ori okwo, kandi obaasize kutaho Mukama omu shaaha egi, reka Mukama Taata omubuga abugane, reka Mukama Taata ogambe nawe omu kasheeshe aka, reka Mukama Taata, Habeho obutumwa obu wamuhitsya ori ogwo oriyo nareeba Modern Television, reka Mukama Taata habeho okubaho kwawe oku wamubugabuganisa omu kasheshe aka. Haza Mukama Taata twereba nitwongyera kukwataniza ahabwa Sande nk'egi, twereba nitwongyera kukwatanisa omu kuhimbisa, n'omu kukuhereza, n'omu kukuramya byona nitubikora kandi nitubihikiiriza. Ekitinisa n'obukuru tubikugarurize, eiziina ryawe rihimbisibwe okuruga hati n'okuhitsya ebiro byona. Amiina. A Nangwa gye kandi ogu ni murundi omukaire aka oimukiirize tindikwenda kushiisha bwire bwingi a ninyenda tugyendere kimwe omu butumwa obundi obu naakureetera ahabw'akasheeshe aka. Ninyijuka eizooba erya Sande eya eyaarugireho nkaija aha nimbaganaho naimwe Ekigambo kandi naagamba aha Kigambo kye na n'amaani agari omu Kigambo kye, nimanyisa ahari ogwo Yesu Kristo ninga Mukama Ruhanga waitu. So nkabooreka bimwe na bimwe ebiri omu Kigambo, naabooreka amaani, naabooreka omugasho gw'Ekigambo, na n'amaani agari omu Kigambo kya Mukama, nainga shi omu Kigambo kya Ruhanga. Mbwenu akasheeshe aka, naanyenda tubagane aha butumwa obundi obu naayeta omu, omu, amaani agari omu kubaho kwa Ruhanga, nainga shi. Omugasho oguri omu kutamburira omu kubaho okwa Ruhanga. Ku turikuba nitushoma omu Baiburi, twareeba omu kitabo ky'Okuruga, harimu omushaija ou barikweta Musa. Obwo Omukama yaayetsire kugira ngu abaase kumutuma omu nsi ya Misri aze kujuna abaana ba Isiraeli. Haza nitureeba ngu Omukama obu yaamazire kushanga Musa aha rushozi ari kuri sente zi Shezaara yaamweta arikuza kumutuma omu nsi ya Misri kugira ngu ajune abaana ba Isiraeli abaabaire bari omu nsi egyo barikubonaabonesiibwa abanyampara b'ensi egyo. So, ngu Ruhanga yareeta Musa ari aha rushozi, yaamworeka omuriro ogurikwaka, yaamweta ati, Musa, ati, Mpuriire okutaka kw'abaana bangye abari omu nsi ya Misiri, mbwenu naija kukutuma okugira ngu obaase kubajuna, okubaiha omu mikono yaabo abarikubatwaza kubi, nainga shi abarikubeeguza emitwaro erikuremeera. Mbwenu Musa yaabuuza Mukama ati, Niinye oha orikuza kutuma omu nsi ya Misiri? Ati, Musa, nangwa nitureeba Musa yaatamu n'okwenda okwetongwita kwingi ahari Mukama. Waashoma omu Buruge eshura ya kashatu, Musa yagira ngu tine omu kugamba kwangye nangwa ku tinkumanya kugamba gye, ngu ningamba n'orurimi rwangye nirwo naafuuka. Mbwenu niija kugamba nta omu maisho g'Abaisraeli? Ninga nibaza kunkiriza bata okugira ngu Mukama Ruhanga Taata niwe ontumire? Mbwenu Mukama yaaheereza Musa obumanyiso obu arakora omu nsi egyo ya Misiri, nangwa otakakyena aha bumanyiso, yaamugira ati, Ni na n'okubaho kwangye. Nikuza kugyenda nikuza kugyenda naiwe. Muzehe amugira ngu, Okubaho kwawe kuraabe wota wotampaire okubaho kwawe kugira ngu kugyende naanye, tindaaze omu nsi ya Misri okujuna abaana ba Isiraeli. He, mbwenu iwe ori oku omu kasheeshe aka orikundeeba, naanye ndakworeka. Omugasho ogw'okutamburira omu Kubaho kwa Ruhanga ninga shi okugira ngu obunaku bwona omuntu obeere omu Kubaho okwa Ruhanga. A So, mu, Musa ku yamazire kugambira Ruhanga ngu, Nandatambwire, okubaho kwa kwa kutarikugyenda naanye, tindikuza kuza omu nsi ya Misiri omu, kugira ngu mbaase kujuna abaana Abaisraeli. A, Munywani wangye ou ndikwenda ngu ori okwo orikundeeba hamwe na terevijoni omu kasheshe aka, eki ndikwenda kukworeka n'eki, ngu aha kuba kwa Okubaho kwa Ruhanga ahi kuba kutari, nikiba nikimanyisa ngu obundi ku hakuba hariho orugyendo rwona, nainga shi ku hakuba hariho. Obutumwa bwona obundi obu muntu orikuba otumirwe nainga shi orugyendo rwona oru orikuba nooyenda kutambura, ku orikuba otaine kubaho kwa Ruhanga, tiharikwija kubaho muringo ogu waakubaasa kusingura nainga shi okuraba omu rugyendo orwo. Ahabw'okuba okubaho kwa Ruhanga nikyo nikimanyisa ngu nooba oine amaani ge n'obubaasa bwe. Twashoma omuri Zaaburi eshuura y'eigana ikumi na mwenda omushororongo gw'eigana itaano, nihagira ngu, Ekigambo kyawe n'etaara y'ebigyere byangye, kandi n'omushana Ekigambo kyawe n'etaara y'ebigyere byangye. Kandi ebaire nkukirire na n'omushana ogw'ebigyere byangye. Mbwenu ku orikuba oine Okubaho kwa Ruhanga, nk'oku naabaire naabagambire aha Sande eyahweire, ngu Ekigambo kye, ngu Ekigambo kye kiine amaani kandi kiine n'obushoboorozi obu ndi kushepinga n'okukora omu muringo ogu ku arikuba naayenda. Kandi nk'oku naabooreka omu Zaaburi igari ikumi na mwenda omu shuura y'igari itaano, ekigambo kyaawe kibaire kibaire etaara yangye kandi n'omushana ahabw'ebigyere byangye. Mbwenu okubaho kwa Ruhanga kiba nikimanyisa ngu omuriiwe nihaba harimu n'ekigambo kye, ekigambo kye nikiba kiri omuriiwe. Ku orikuba ori omu kubaho kwa Ruhanga, nikiba nikimanyisa ngu N'ekigambo kye nikiba kiri omuri iwe, ahabw'okuba nk'oku naabashoboreire nkabagira nti, Ekigambo kya Mukama ni Mukama. So, ku orikuba ori omu kubaho kwe nainga shi ku orikutamburira omuri we, nikiba nikimanyisa ngu omuri iwe nihaba harimu Ekigambo kye. Omuri iwe ku hakuba harimu Ekigambo kya Mukama, nikiba nikimanyisa ngu nooba oijuriziibwe. Okubaho kwa Mukama n'Omwoyo we nangu naabe ari naiwe, ahabw'okuba Mukama, nk'oku Baiburi erikutugambira ngu, ngu Ruhanga n'Omwoyo, kiba nikimanyisa ngu Ekigambo kye kya kiri omuri iwe, naaba ari ari omuri naaba ari omuri iwe, kandi okuba ari omuri iwe kiba nikimanyisa ngu Omwoyo we niwe arikuba ari omuri iwe, nk'oku Yesu Kristo yaakigambire ngu, Tindibareka nk'efuuzi. Ndyabatsigira omwoyo, ndyabohereza omwoyo wangye, Bobi we aribaijutsya akabamanyisa ahari byona ebi naabagambiireho. So, okubaho kwa Ruhanga nikyo kimanyisa ngu oijwire amaani gye, oijwire omwoyo we, oijwire okumanya kwe, n'obwengye bwe, n'okwetegyereza kwe. So, nikyo ky'okureeberaho Musa, Ruhanga ku yaamazire kutuma Musa omu nsi ya Misri. Yaamuheereza obumanyiso, yaamuheereza n'amaani. Obumanyiso obu yaahikire omu maisho ga Faraaho akabukorayo, nikyo kyareetsire Akicori yaasimbura nainga shi Faraaho yaikiriza kugira ngu abaase kurekura abaana ba Isiraeli barugye omu nsi egyo babaase kutaaha omu nsi ya Kanaani ei Mukama yaabaire naabooherezamu. Mbwenu munywani wangye omu kasheeshe aka iwe oriyo noondeeba aha Modern Television naagira ati, Tusherure Okubaho kwa Mukama munonga okusinga obundi ebintu byona ebi turikwetenga omu nsi egi, okugira ngu tubaase okutamburiramu, okugira ngu tubaase kuba nikwo twayebembeza. Ahabw'okuba Okubaho kwa Mukama nikyo nikimanyisa ngu ori omu solutions. Kwonka, okubaho kwe kukuba kuri omuriimwe, nikyo nikibaasa ngu ori omushoho w'enshoni za Ruhanga. Buri kyona eki orikuzaakora, nooba nookikora omu bwa Ruhanga. Nawe naakuheereza directives, naakuheereza oku oraatambure, naakuheereza oku oraagambe, oku oraanywe, n'oku oraimukye, n'oku oraajware, n'oku ora, byona nk'oku oraabikore. So, kiba nikimanyisa ngu aho waaba noija kushanga enkora yaawe yoona. Nookora oku arikwetenga nainga shi wenka Mukama oku arikwenda, kutari iwe nk'oku orikwetenga, ahabw'okuba niwe arikuba akozire ki? Naaba naakuhwembera, ahabw'okuba shi eshaaha yoona nooba ori nawe. Tutakagiire hare, naaba niinyenda tushome omu kitabo nikyo kimwe ky'Okuruga, eshuura eya ikumi na itaano. Enshura ikumi na itaano omushororongo ogwa abiri na ibiri. Heading hariho heading erikugira ngu Mukama okushemeze aha maizi ga Maara. Twareeba tukatandikira aha mushororongo ogwa abiri na ibiri nihagira ngu Musa yaayebembera Abaisiraeli okuruga aha nyanja erikutukura baagyenda baahika omu ihamba rya Shuuro baarimaramu ebiro bishatu nibagyenda babuzire amaizi. Ku baahikire Maara, tibaabaasa kunywa amaizi gaayo ahakuba gakaba nigashaarira, nikyo haayeteirwe Maara. Bwabiniina, abantu baayetomboitira Musa nibagira bati, Tunywe ki? Musa yaatagira Mukama, Mukama yaamworeka ekiti. Yaakinaga omuri ago maizi, amaizi gaanura. Aho niho Omukama yaabaheereire ekiragiro n'omugyenzo ogu yaataireho, kandi niho yaabagyereize. Mukama asiimwe. Munywani wangye aine orikundeba omu kasheeshe aka aha Modern Television. Omu kitabo eki eki twashoma eky'okuruga Eshura ya ikumi na itaano, omushorungu gwa abiri na ibiri, Aha nihatworeka ngu oku Mukama yaashemize amaizi ga maara. Mbwenu nihooreka ngu Abaisraeli ku baabaire nibatambura bari omu barikugyenda orugyendo oru Mukama yaabaire abaitsiremu arikubaiha omu nsi ya Misri arikubataatsya omu nsi ya Kanani, ensi y'amata n'obwoki, ngu baahika omu ihamba baamazire baamara kuraba omu Nyanja egyo Erikutukura. Ahi baahikire bakabura omuhanda, Musa akatakira Ruhanga. Ruhanga akagambira Musa ku ateera enkoni ahagati y'amaizi aho akaza omuhanda Abaisraeli bakaraba ahoomire, then Abanyamisri abaabaire bakuratire bakagwamu. Ku baamazire kuraba omu nyanja egyo, baahika omu ihamba. Ihamba eri baahikiremu, baashanga amaizi gatariho, baabura amaizi g'okunywa. Ogwo mwanya ngu bakaba nibagweta Maara. ngu amaizi ago, ngu omwanya ogwo gukaba nigwetwa omwaara, so amaizi gaago gakaba nigakora ki? Gakaba nigashaarira. Mbwenu amaizi gaabaire nigashaarira, ngu Abaisraeli tibaabaasa kuganywa. Mbwenu ku baabuzire eky'okunywa, baatandika kutaka, baatandika kubuuza Musa. Kukora eki, amaizi gaasharira, eiriho ryatwitira aho omu ihamba. Nikyo ki waatwihire Misiri okugira ngu tufeere aho omu ihamba? Obwe Abaisiraeli baamara kukora ki? Baamara kubura amaizi, baamara kubura amaizi agu baraanywe. Munywani wangye y'omuhurikiize nainga orikundeeba aha Model Television omu kasheeshe aka, hariho eki ndikwenda twetegyerezane. Nitureeba omu nsi egi ya maara, amaizi gakaba gariho. Tirikugira ngu Abaisiraeli bakabura obundi iziba ryona nainga shi bakabura omugyera gwona gw'amaizi omu nsi egyo, kwonka amaizi gakaba gakozire ki? Amaizi gakaba gariyo. Kwonka amaizi obu gaabaire gariyo, Gakaba gatarikubaasa kunyibwa ahakuba gakaba nigashaarira. Gakaba nigashaarira kugira ngu tikugira ngu obundi haine kemikozi ezaabaire ziri omu maizi ago nainga shi haine enkora eyindi eyaabaire eri omu maizi ago. Kwonka Baiburi yaatworeka ngu amaizi ago gakaba nigashaarira ahabw'okuba omwanya niryo eiziina ryago eryabaire niryetwa. So amaizi gakaba nigashaarira naturally ahabw'okuba gakaba gahangirwe omu kukora ki? Gakaba gahangirwe gakushaarira. So nyenda nkworekye aha eki naayeta okubaho kwa Mukama nigashi okutamburira omu kubaho kwe. Kwonka ngu Abaisraeli ku baamazire kureeba ago amaizi gakushaarira, mbwenu bataabaasa kuganywa, baatandika kubuuza Mosesi ahabw'oku Abaisraeli boona b'oku baabaire bahikaho ekijuru kyona, ahi baabaire bahika hoona baagira okuremererwa, ahi baabaire bahika hoona baagira okuteerana ebisubo, tihaine kindi eki baabaire bakora, bakaba bakora ogw'okwashamirira Musa, bakaba bakora ogw'okureeba aha Musa, nibamubuuza ati, Tukore ki hati? Ka niiwe waatwihire omu nsi ya Misri. Ahabw'okuba niwe baabaire nibareeba. Actually Abisirayiri bo Musa bakaba babaire nibareebwa nka Ruhanga omu maisho gaabo. Kwonka we Musa aine obu yaabaire naakora ki? Aine obu yaabaire naayesiga. Kwonka Abisirayiri bo Musa nibwe baabaire beebembeza barikureeba nka obundi nka Mukama Ruhanga oriyo naakora ki? Naaza kubajuna. Kwonka Musa we aine obu yaabaire akozire ki? Ou yaabaire naayesiga. Musa we akaba aine okubaho oku yaabaire naayesigamu. Nikyo baahikire aha Nyanja Erikutukura Abaisraeli bo baatagireho kumanya obu afiire. Musa akaba agira ati, Apaana! Timwemerera emuhami, mwemerera emuhamire, haza mureebe okujuna kwa Mukama. Mukama asiimwe, iwe oriyo naandeeba omu kasheeshe aka. A So, Bibuli yatworeka ngu Abaisraeli baahika omu nsi egyo y'amaizi garikushaarira. Ngu baabura eky'okunywa, baatandika kutakira Musa, Musa, tukore ki? Ka niiwe watwehuzya Misri, noogira ngu nooyenda kutworeka ensi y'amata n'obwoki? Noogira ngu nooyenda kutworeka ensi egi eboniire, ei tutaragiiremu okubonaabona, ei tutaragiiremu okushoberwa? Mbwenu hati ka twanza kufeera aha irooka ryaatwitira aha. Ngu Musa yatakira Mukama, ahabw'obu Musa we akaba naamanya Mukama. Musa we akaba naamanya Mukama owaamwetsire, akaba naamanya okubaho kwe, akaba naamanya ahu ari n'eki eki arikubaasa kukora. Ahabw'okuba obumanyisa obu yaabaire akozire omu nsi egi arikuza kubeihayo, Musa we akaba yaabyetegyerize arikubimanya. So, ku baamazire kutakira Musa, Musa ya nawe yaatakira Mukama Ruhanga we, nk'oku yaabaire amwetsire kandi we nk'oku yaabaire naamwesiga. Twayongyera tukashoma aha Bwaaminitaano ngu Musa yaatakira Mukama, Mukama yaamworeka ekiti yaakinaga omuri ago maizi, amaizi gaanura. Aho niho Mukama yaabaheereire ekiragiro n'omugyenzo ogu yaataireho kandi niho yaabagyeriize. So Musa we. Ku baamazire kumutakira Abaisiraeli baamara kumwambira boona nk'oku baabi nk'oku turikumanya obundi abantu baaba bakwesigire bakutairemu obwesigye bakumanya ngu obundi oine eihe oine noobatwara haza okahika okagiramu oburemeezi boona bahikaho batandika kubuuza ngu enshonga ki haabaho kintu ki ekirikugyenda omu maisho so Musa we Yairuka yaaza omu maisho ga Mukama, yaamubuuza, Mukama, ni wa atwire omu nsi? Ni wa anyoheriize kujuna abaana baawe Misiri? Mbwenu hati reeba, twahika aha, amaizi gaabura, hati nooyenda nkore ki? Mukama yaayoreka Musa ekiti, Musa yaakwata ekyo kiti, yaakihenda, yaakiraga omu maizi. Aga maizi agaabaire nigashaarira, aga maizi agaabaire gahagirwe gari ag'okushaarira, gaahika nigahinduka, ha, nigaba aganuzire. Mbwenu nawe wagye ahi oriyo noreeba omu kasheeshe aka aha waasanga eizooba nk'eryo, ekirikwenda twegyegyerezane niki? Nk'oku naagambire ahabw'okutambura omu kubaho kwa Mukama. Naagira nti, Okubaho kwa Mukama nooba ori omu solution ze nainga shi nooba ori omu ky'okugarukwamu kye aha bwa buri kibuuzo kyona obundi eki orikuba oine. A Ku hariho Abaisraeli bakuruga omu nsi ya Misri nibataha omu nsi ya Kanaani, bahika omu nsi omu nsi ya Maara baabura amaizi. Obundi niiwe oine orugyendo oru otambwire. Obundi niiwe oine orugyendo oru oriyo noorugamu. Obundi niiwe haine ahu ohikire, haza nooreeba ebintu byona nibishusha ebikushobiire. Oine bizinesi ei obaire nookora? Bizinesi nooreeba esiraanire? Oine omurimo ogu obaire ori? Omurimo gusiraanire? Bakubingire aha murimo? Ori aha kushoma? Okushoma kusiraanire? Nooreeba fiizi teriho? Nooreeba nk'omuhanda gwona gubuzire? Obundi n'orugyendo oru otambwire? Ogwinemu endwara? Ogaine endwara? Endwara ekubeerireyo? Oragwiza obwire buraingwa endwara yaarema. Munywani wangye, eki orikwetenga niki? Nooyetenga Okubaho kwa Mukama? A Twareeba ngu enzita egyo amaizi ago kushaarira, oku, o, oku, obushaarizi bwago nikwo gaabaire gakozire ki? Nikwo gaabaire gahangirwe. So, ekyabaire nikyeteebwa omu maizi aga tikindi kyona oba oba kutimba eshuro aha rubaju nainga shi okugira ngu bakore akandi kahanda aha rubaju akaraareeta otwizi tukusharira. Ni nka nk'obu nitugire ngu amaizi gakandi garaba ngu omuhanda ogwabaire ogu gaabaire nigareetwamu ngu haine nk'ahu gaabaire gahika, siteepu ei gaabaire gahikaho gakashangaho. Obundi ka junction eyareetaho obushaarizi, amaizi goona gakaba nigashaarira nacura be kandi omu nsi egyo goona amaizi gakaba nigashaarira ahabw'okuba ensi egyo eiziina ryayo Namara kikaba nikimanyisa ki? Obushaarizi. Kikaba nikimanyisa ngu amaizi g'omu mwanya ogwo goona nigashaarira. Mbwenu ekyaaba nikyetenga, hakaba nihetenga kugira ngu Mukama, hakaba nihetenga okubaho kwa Mukama okugira ngu ago amaizi gabaase kuhindurwa garuge omu nkora egi eryabaire gahangirwemu gaze omu nkora. Ebi Abaisraeli baabaire nibakora ki? Baabaire nibageetengamu. Munywani wangye, obu ndi osilandire omu byona ebi orikuba osilandiramu, obu ndi osilandire ahari bizineesi. Bizineesi yaawe obu ndi ogikozire, nooreeba ngu hariho ahu orikuhika ekenda kwemerera, ori nooreeba ngu hariho ehikire haayenda kuzamu amaani maingi, nooreeba sente niigyenda, nooreeba noozikora obundi hita kutaaha. Oyebuuza, Ni enki kiriho? Niiwe ou ndatandika kuroota? Ndikire waataka? Obundi nooyebuuza, Nkwa ntooremu aha ndaguha? Nkore ki? Hoona bizinesi egyo obu yaarema, tinaaza ngaruka omu kyaro? Hoona omurimo ogwo obu gwayanga, tinaaza tinaaza kufa obwooro? Apaana! Eki orikwetenga omu bizinesi egyo, eki orikwetenga aha murimo ogwo, nooyetenga okubaho kwa Mukama. Nooyetenga kati nk'aku Musa nk'aku abaana b'Isiraeli aku aku baatakire Musa, akatakira Mukama akakamworeka akarakara omu maizi omu. Niiwe nooyetenga akatabu kugira ngu okate omu bizinesi yaawe? Nooyetenga akatabu kugira ngu okateeke aha murimo gwawe? Nooyetenga akatabu buni kugira ngu okateeke ahari kyona eki eki oriyo nookora? Okateeke aha bizinesi yaawe? Okateeke aha famire yaawe egyo? Okateeke aha maka gaawe ago? Obundi abu orikureeba nigenda kuzamu emirabanamu okugira ngu gabaase kuhama, okugira ngu bizineesi yaawe egye ebaase kuhama, okugira ngu omurimo gwaawe ogwo gubaase kuhama, nooyetenga akataago. Akataago nooha? Akataago n'okubaho kwa Mukama. N'okubanza okabuuza Mukama, okabanza okatakira Mukama, Mukama akakworeka eki orakora omu bizineesi yaawe egyo, eki orakora aha murimo ogwo. Nk'oku Musa yaamutakiire, nk'oku baata, abaana b'Israeli baatakiire Musa, nabwo Musa akamutakira, Mukama akamworeka eki eki arakore. Kwonka ku noogira ngu Musa, ngu abaana b'Israeli ku baatakiire Musa, na Musa nawe ti yaatakira Mukama, kikaba nikimanyisa ngu obundi hakaba hatarije kubaho solushoni yoona ei baraakore aha maizi ago. Amaizi ago gakaba nigakyaguma nigashaarira, n'obu baaganywa gakaguma nigashaarira. So kireetera obundi baagwa omu ihamba eryo ahabw'okubura ki? Ahabw'okubura maizi. Haza ekyaaro nikiza kuhuza amaizi, ekyaaro nikihuza amaizi ninga shi ekyaaro nikishaariza amaizi tikindi kyoona akahauzire ki? Akahauzire okubaho kwa mukama kwonka nitureeba ngu Musa kuyamazire kutakira mukama, mukama yamworeka ki? Yamworeka solution eyi yakore aha maizi ago oku nagambira nti kwonka ori omu kubaho kwa mukama noba ori omu solutions aha solution y'ekizibu kyaawe, aha solution y'obuzibu obwo oburi bwa business. Solution y'obuzibu bw'omu rugo obwo. Solution y'okushuba okwo. Solution ya buri kimwe kyona oku ndi ekyo kyona. Solution y'amaka ago. Solution y'abaana baawe abo. Solution erikubaasa kukutebeekanisa ahari kyona ekyo obundi niiwe eki orikuba nooyebuuza, obundi ekirikuba kikuteerize omutwe, obundi ekirikuba kikuhuriirize. Eizooba ryona nooyebuuza ngu nkore nta? Obunaku bwona otwire ori ow'amaganya. Obunaku bwona otwire ori omu ndwara. Endwara egyo terikwetengamu kindi kyona. Endwara egyo neetengamu okubaho kwa Mukama akworeke ekishemereire kukorwa omu ndwara yaawe. Hakworeka eki oshemereire kuta omu ndwara yaawe. Obundi tokaamanya egyo ndwara. Nk'oku twareeba ngu amaizi agakaka gahagirwe gari ag'okusharira, obundi tokaamanya egyo ndwara yaawe eri omuri iwe ni ndwara ki. Obundi nooshanga egyo ndwara, obundi iwe ogiire omu irwariro, waaraguza, waamira enjuma, waatsakayo byona, waaza omu bafumu, waaza omu bashaho b'ebishaka, kwonka endwara tiyaakira. Oshanga endwara eri ey'enzikirano. Haza endwara oburi kuzikura ziri nk'ez'ensikirano, endwara mpango n'erigomba tata enkuru, egyo egi yo n'eyo nomaa sometimes nigira ngu endwara ngu egi aha ngu egi n'ey'obuhangwa ngu ekazaarwa omu ngu n'eya n'eya bishenkuruza na bishenkuruzo boona batuura nibarwara bati. So oshanga ngu nooraguuza na myaka igana endwara terikukira. So eky'orikwetengamu niki? Endwara egyo noyetengamu Mukama. Noyetengamu okubaho kwe kugira ngu atayemu, ahindure, ahindure aku akarande, ahindure eby'emize ye akarande, akwihe omu nkora egyo, akuteeke omu nkora endi, akwihe omu nkora egyo ya ba tatekuruuzo baawe, akwihe omu nkora egyo eyabo waanyu, akuteeke omu nkora eyindi. Enkora egyo ey'okuramya ba Ruhanga Baaruhanga abandi hatari Ruhanga ogwe, enkora egi y'okuramya ba abacwezi, okuramya abarangi, obundi sometimes twineyo families ez'okushanga niziramya abacwezi, niziramya abarangi, niziramya baaruhanga abatari Ruhanga, bakuramya baaruhanga baaruhanga obu obuce, eeh nimanya omu bwire obwa kare nangwa na hati bikirimu, harimu aba abari ku a abantu abari abakyari abakyaramya baaruhanga abo abace. Iyo waaranga aho akari bita omu migorrana ki na n'omu na n'omu bifuha so haza n oh nkashanga eze nkora munonga nizitambura ora mbwenu nkasheesha aka munywani wangye nindeeba eshaaha zantwara munonga eki naanye nkushaba n'okugira ngu tutamburire omu kubaho kwa Mukama kandi tubaase kuhurira iraka rye tureebe eki arikutugambira tureebe tutambure tuta nainga shi tugyende tuta. Nk'oku abaana b'Israeli baabaire bamutakira bakahurira eki arikubagambira, ba, n'obu baabaire babikora byona, ngu omwe nk'oku yaabaire abooreka omuhanda omwe nainga yaahikiriza byona nk'oku baabaire bamushaba, bakishemererwa baatandika. Kushemererwa n'okurya n'okunywa, bahika abashobya bakora ebyabaire bitari byo, kwonka n'obu baabikora byona, ku baabaire bagaruka baamutakira ngu agaruke abajuna. Ku baabaire bashobya, Mukama nanga abakwatamu, abahanamu, kwonka n'obu yaabaire kukora baagaruka bakamutakira, bakeecureza ahansi y'omukono gwe, agaruka ayeteisa, akora nk'oku baamushaba. Mbwenu munwaani wangye mukasheeshe aka, ninkukira ngu Baasa kuhurira eiraka rya Mukama, baasa kuhika aha iramizo ryawe nk'omu kasheeshe aka, obaase kuhurira Mukama Taata eki arikugamba, obaase kuhurira Ekigambo kye, nk'oku twareeba ngu Ekigambo kye n'etaara yaitu kandi n'omushana ogw'ebigyere byaitu obundi ogu turikutworeka ahu turikushemereire kuza n'eki tushemereire kukora. Munywani wangye iwe owaaba oriho kandi aha Modern Television, niiwe waabaasa kwegumiraho. Kutandikira ahi naatandikira n'okuhitsya omu shaaha egi, ninkusiima kandi ninkwebaza. Ningira nti webare okufollowinga Model Television kandi n'okubikora byona, okusheyaringa n'okusubscribinga. Nikyo eki orikuba nookora n'eky'amaani munonga okusinga omu puroguraamu nk'egi eya Tumuhimbise. Iwe orikuba noofollowinga, ningira ngu Mukama akuheereze omugisha.